Nihin ni ah pau dothlennak a vun si. Nihin ni ah ka kemi pastor hruaitu thatha, nu bu hruaitu thatha, mifim mithiam Chin miphun ah Pathian nih an kan pek cang. Atu thangthar ah mino ah ram kip ah fimthiamnak a neimi mino hna nih chat an rak dir ve cang. Zeidah kan ṭih awk ding um? Zeidah kan ṭih awk ding um? Ni nih a za cang kan ti. Hika upa nih a za timi cu Pathian sinah thla kan cam. An kan pek peng ko. An kan pek peng ko. Hi ka ei ṭi ei siseh, ni ni pau do thlennak in siseh, atu a chuak chommi vialte ka hen awt ṭhin in kan pek hna cu. Minung cu hmuh le tawn le rian ṭuanṭi ahcun i theihsa kho. Keimah pakhat keimah pakhat na ka rem le rua CNE CNFP rem lo ti kha cu nai palh lai. CNE CNF ah pakhat khat nan rem le rua zapi rem lo cun nai palh lai. Khrihfa upa hna, pastor hna, khua ruat u sih. A zeica kan thiam lo nain miphun ca cu kan i pe bak. A zeica kan hngal lo nain cu kan ral cu kan theih bak. Hi kan ral kan theih, kan miphun ral kan theih tikah, kan biaknak ral kan theih tikah, kan policy ai thleng lo. Khaning ting kan kal i ni ni ah, kan Kawlram chung i hriamtlai vialte he level in kan kal kho ko hi ta. International lawng zoh u sih. Ni ni a sianep kan pale kan u le hi kei cu ka ka ka rinhchan tuk hna ka zahpi hna lo. Miphun kong ka zahpi hna lo. Ni ni a kan pastor te na ram chung sase ram leng pastor sase atu bantuk in an jola cun international ah ram chung ka zahpi hna lo. Cacun hika ah ramchung hna cu nihin ni ah ramchung i a tuikum nga chungah kan miphun hi an lungdong lo cu. Khuate hi ka tlawng taktak si. Hi tluk furpi chetlak zong an lungdong bak lo. Hi ral hi kan tei lai tiin an tang dih si, khuaruahhar si. Cacun ramleng um mi hna, Ramliang minak khua fakpi in ruat u. Hei sung do paw a lung dawh phaisa pek duh lo. Win tei do a vui khat te win pek. Kha kha cu asi ding kan si ti lo. Kan miphun asi ani hi kan thawn tuk ding si. Ram ram khat ni na kan thawn tal khawh. Ramleng ummi Chin miphun ram ram khat te me nih afa alian ka ti lai lo. Nan du cun nan kan thawn tal khawh. Cani nih a kan ṭhawn hna. Kan ṭhawn hna. Ni nih ṭhattiah kan ralkap hi an zuk bak hna. An ralṭha bak. Atu nan theih kan ral hi a dang tete an pah len. Achun bia u, ngam ko u, pe ko u, na lung tha i kiak. Innchungkhar kha buainak cu innchungkhar kha a dih te ko la. Innpa chakthlang nih an kan zuarhnawh ko lai. Kan pastor te, kan Khrihfabu nih an kan zuarhnawh ko lai. Kai fak tuk buai hlah u. Kan ton te lai kan ti mi kan tum mi saka. Kan hmu thluahmah mi saka. Mah ca cun kan ralpi tu kan tei khawhnak hnga ding le kan rampi ah chakthlang ral kan ven khawhnak hnga ding ahcun na ngaihchiah kan herh. Ramleng um min ah na phaisa kan herh. Ruat zeiruang ah ramleng ah ti ahcun Pathian nih an chiahmi hna si. Kan miphun hi bantuk caan ah an ka tho lai, ka chuah lai ti kha nulepa hal hau lo, hawikom hal hau lo. Hi tuk sifak rethei chunsan kan rak a phi puan lo in an um. Ram tang an um. Chet ral an tu kaw fikfah lakah cangvat lakah Hakha chung ah khin zeiral ah kan doh a dikmi ral kan doh kan ral hi kan theih fawn mah ral kan tu thluahmah ko ne ni kan pial lo tuah awk hnga ding cu kan tuah ko maka chung ah rak i tel ve